Ber litino Acholi kaka luwo. Tin nino dwe pyera aryo wiye abicel me dwe me apar wiye aryo mwaka alip aryo ki pyera aryo wiye adek man latinwu marwa Francis Omoro ma tye ka lok. Pi tekwaro Acholi pa lwongo tin, an amito ni alok kit ma Acholi kaka lwoyi tongo kwede ka gang, pien gang pire tek. Amito agik lokka ki kit ma Acholi dwaro ki dwa, tim dwa pa Acholi bene. Acholi kaka lwoo onyo Acholi ka mito Geto gang. En cito penyo cere, cito penyo tura, kwanyo tong gweno, ci cito gero cere-ni nyo tura-ni, ci cibo iye tong gweno ma nongo ocung atir atir. Ngolo raa angwen abic, tweyo, keto i ka ngete. Ka dong en bako doge, bako doge ki turane ki cere-ni, ni an akelo tong gweno na en ki raa ma an atweyo en. An amito ni wabed kidi kacel i cere-ni ni en. En dok odiko dugu ka roto ngo ma otimme. Ka onongo tong gweno-ni gitimo camo rara iye, Gitimo keto nongo tura ki cere ni pe oye ni en obed tong gange kanyo. Ka inen tong gweno ne onongo ocung gin ope ocamo raa be gin aye pe oketo. Acholi waco ni a cere ni oye an ni ibed keda. Cere ni gin ango? Ngo ma doro cere ni ma weko acholi yang penyo ni gin ma doro cere ni ki tura ni? tipo. Ka dong Acholi cako puru ka gange-ni me keto ot, ot, bedo ot madit nyo ot matidi, dit pa ot kipimo ki tyen, ka kilworo kun nongo kicomo loc i dyere kikome. Ka dong en kwinyo bur-ne, bur kar ot, Okar ot polle onongo gitiyo ki yen aryo, gitiyo ki opok onyo larwece pien muno aye yat matek wir. Cwale dong otiyo ki larwece bene onyo opok wir omyero ocung atir i di ot wir pe gom. Ki i wi wir, Acwali payo. pany ki riye, dit pa ot ki tidi pa ot, gin ma nyuto bene en aye pany ma i wi ot. Ka ot matidi, panye bene bedo tidi. Ka en dolo otte-ni, nongo kwori, kwori winy ma i ot. omyero ogud wi pany. Kwori weng ma puni kwori weng gudu kom ot, twok ot ki twok ot omyero kwori omak pany. Ka dong en dolo ote-ni, tyeko jami mukene, kelo lum, yubo ki wi ot. Acwali ka kalwo, ot ma kiyubo kit eno-ni ma tipo ye-ni tyene tye kit man, Wi cung i kom Won gang ma tipo ye ni ibed kede cere-ni. Pany ma kiketo i wi wir cung ma ka kat tipo me cere-ni. En aye oweko kwori weng, peko pa otti weng omyero ocung i kom pany, pien tipo muye in-ni ni en ibiguli bibedo kidini, en konyi ki pikoni o weng modo ocung i kom pal. Do acoli kobbeti ni, Lok ma oweko an akatti ki pwonye ene ni, lawor i dyewor tipo nyutta pany ma lube ki kacokke madit me pong dwongo. Ma ci ka moyi winy dolo gin ki olaro tunu gulwongo tipo nyuta pany pany ma ki latin acel ma ligi yub payo panye ci okella eh wuwiny maber wun acholi muna ye gang. Panyo peko me ot weng peka ot weng ocung i kom panyo wir muno won gang ma olego kabedo-ni. Acoli bene en cer acel-li ma en olego-ni. Cer-ni bene tye ki ka ma en pito ki lityenene. ka ma en puro, cel-li tye ka ma en dwaro iye dwar, dwar ka gicito iye bene, won tim bedo tye. Tim kacel acel tye ki rwede, won diki, wun acoli, wularo aturu gin ki cika moyo winy dolo, olwongowu. Ka dwar timgi-ni kilwongo nyinge ni pong dwongo, kwariwa bene yam ka tipo omiyo kabedo tim dwar bedo tye, wek timmi en gin ma myero otim ma peya olwongo dano. En tero tim, en tero tim. Pingo en tero tim? En kwo omino cam ki tim. En mayo iweko nino ca, dok colara otuno bino bota openyo ni, Awayi ni gin ma pire tek ma wiwu pe omyero owil En aye myero onen ni ka kacokke pa cwiny me yubo gang, ambassador, kor wek ludiro muteggi ma nongo kobedo i cawa-ni ka irweyo ludiro ma tibu winyo ka iweko ma wa i tye cer mo keken nongo pudi nongo peya itimo gin mo pien an awoto i cer weng. An awaco ni ambassador omyero kong kibak dog ki cere muno rom aroma ki kit ma gin ma yang twani wa tibu tito tim ka gin Otito timmi maber. Ka timmi otiti maber, dano neko lee. Neko lee matek gibino idiyo icing itino. En Rwod tim bene gato gat ne a, an bene tin amiyi dong cam meno. In wek lee guto, wek gibino gidiyo gicing itino, wek dong omak lee. Pi kem, tong pe omak dano. Dano cito ki dwaka ka tim ki teri maber. Dano neko lee. Rep pe mako dano. An a wod jo pota, kakana lukwo. I pota, kaki weng tye ki tim dwa ma meggi. Jo lukwo, Tim pa jo lukwo i pota kilwongo ni cambeno. Tim pa jo pa rwec kilwongo ni lapurupuru. Tim pa jo pa woo. Tye aryo, tye abela ma tye tung piny ki lalwal ma tye tung malo. Tim pa jo lamala eni ocakke ki i dog nam, dog nam acar, nam acwar, pe kilwongo ni acwar, kilwongo ni nam acar, oo ki i te got lukeye, ka ca jo lukeye ki iye-ni. Mono enoni tim pa jo lamala. Tim pa jo agula. Tite aceng, Tim pa jo Jakka kilwongo ni Acutkumu, tim pa jo Bolo kilwongo ni Okeiri. Kaka Bolo ka alwongo nyinge miti rab, wun Acudu pwowu mada, pien kaka Bolo en aye i lweny ma i Baladu, gin wunyutu kit ma omyero Acudu-ni omyero guti kwede. Kaka Bolo gugoyo duru oweko timwu pa kwarigi Kilwongo an ma onongo atye ka doro ker pi Oranga, pien an abedo adoro ker pi Oranga ki tipo. Tipo owaca ni, Wek lub Oranga ojuk ci lingo weng ki gwok ki lam cente ka jang kole. Lub Oranga gujuko cente ki dwoko. Man amito apwo jubolo ka kilwongo nyinge. Wun acoli bene myero wupwo jubolo. Tim pa palaro tye kilwongo ni Ocung gung. Kakki weng man an awaco bene tim pa Luporanga keken, kakki weng kacel acel ma yam timwu oweko gin gubedo i cer kacel acel, gin tye ki tim dwa ma meggi. En oweko acwaleni onge ni ki lok me dwa ki lok me pur, ki i lok me myel. He, tim i wor tipo onyutta ki alokke kite eni, weko lokke eni wun wuwiny, wun ma diko bino i dwa ma cika ma winy dolo gulwongo. Ka kicito ki dwa, lam ma kilamo-ni kwanyo jami maraco ki i gang. Dano weng cito ba nongo ni tipo Lakagi tye acel, dwar ka gicito ki iye, gung gung cwiny bedo pe. En ma oweko acwalo dwona ni, En dong cito ka dwar en. Wun litira ma wunwono, wun litira madongo ma gubedo tye ka telo wi Acholi, Col Winy Maber, gang ka gimiyubu tuni Acholi egi ma gitye ni, General Charles Otema Agwony, ma kobedi ni, I rwom ma en tye kwede-ni, en doro wi litinowa weng ma tye i mony. En kome myero obed tye cika mo i winy dolo, kome myero obed tye dok to laro tunu, kome myero obed tye. En doro wi wun wan igi-ni ma titino-ni weng, omyero komgi obed tye. Mon ma gitino ma giorago, ento ma pire tekke, ma pire tekke. En aye pany. Naka ne awoccowu gin ma kilwongo ni pany. En aye pany, omyero obed pany. Pany aye won lok. Pany aye won gang. Pany aye ngo? Pany aye tibu. Pe omyero wigu owil i kom pany. Ka wigu owil i kom pany, ci gang peke. Ma nyuti ni tibu omyero gin gulwong tibu me Bedo kedgi i kacokeni, pien tipo en coko peko weng, peko ma gin diki tye ka wacone. Ngat ma bino tye ka wacone ni tipo tweyo bino lok kacokke nino nino nino adek me kacokkeni. Ka tipo tye iye, tweyo kacokke bino nino kacokke nino acel keken, dano doko. Dano doko. Ento ka tipo pe, nino adek-ki weng kibibalo. Nongo lokke pe kitweyo lokke me pi konyo Acholi. Nongo pany me ot peke i wii. Nongo otta gitye ka geto labayi pany. Acholi owiny maber. An akubo dog tipo. Oweko ka inen ma waa jee oo tyen lokke ni tipo nongo en ngeyo ni tipo nongo pe iye. Aa, ci dwa bolowu ki lok me dwa. Wek lee oto, bol ongo kite giyubo ger ot, wek ot obed matek, gang obed matek. Ka ngat ma tye ki it owiny, co limego awecciwu ni, pe tye kit yo mo ma wun wutiyo labayi tipo, ci iwaco ni, 'Wun oye judo paco, wun wube okwo, wubol abola kinwu. Pe tye kit yo mo ma in iwaco ni, 'An akwano, atye ki PHD, an aye abeduko kuc i lobo acoli, labayi tipo, labayi pany, tin owiny maber, Laboyo ipany gin mogo ma wun wuromo timo pe, wun litino madongo eno ma wutye-ni, ma kubedini kwan pe wutim gin mogo ma tipo peke iye, pe wutim gin mogo ma tipo pe iye, ee, pe wucak ryeko mo ni wa kun wulwongo iye nying tipo, ni ka wan wucako project kit ma eni-ni, atamo ni keyowa bibedo matek. Keyo pe bedo tek, laboyo ipany. Tipo-ni niang ngeyo ni Lim mitte i paco. Economic empowerment mogo lunen mono ni watye ka coro project me ker economic empowerment tipo nongo pe ngeyo tipo nongo ngeyo economic empowerment weko en lim lim lonyo nongo tye ker pe tye ker mogo ma lacan ker mogo ma lacan onongo tye Lonyo weng nongo lonyo pa katibu. Lwong kit nying mo keken ma in imito lwongo ne wun lukwanne ni ma wun nongo nongo wucoyo i project i kom tibu. Obo lubo gin ma nongo dong yang tibu ni tye weng. Security he weng tye bot tibu. Mar aye lok ma tibu lawoo onyuta. Ci tipo pe nyuto jami nono. Omako winy, otii kede. Ka wayelle bene ocub, lub aculi, jo jok ka malo.